U l-smoke. L-smoke taqqat il-kulħadd.
Mux li li zgur. Mux li lek, mintix fan tal-smoke. Mux ħanek l-għat ma provajta, mandi ċertu antipatija lejja. Issa. Għax nara li t-detta ħafna divertiment ta' bosta, speċi. Mm. Nax għax kont f-pozizjoni fejn eh, s-serata hija determinata Rotta tagħha fuq min għandu l-smoke, speċi. Ija. U morru hemmhekk, speċi, dejjem. U nara tibni kol sens falz ta' amicizja. Ta' komunità u ħbiberija li mm. għazziz li l-istan. Mux kol il-bar spiex ta' Fil-fat ma nixrobx frekwentement ħafna. Hmm. Nħu għos ninfaqa kultant ma mux spess regolarment. Binger inti ġifiri?
Binger, wieħed li jekk ixrobha jibqa' jixrob, le? Eh, tinfaqa kultant, mux tiġi. Kultant, imma ġifi eh, nażel. Ġi tajt.
Eh, l-lum għandi għattit ah, nsir zibel u ħansir zibel. Imma ġifi forgetet li mmur kull weekend u noqgħod. Ah, għat kontek? Le.
Għat ma kontek, dejjem kellek. Dejjem kont narax
atteċċament stupidu biex inkun onest. Hmm, dejjem kont narax jisaxarba minn xi ħaġa. Li fil-fatt hi, ma nafx, fantastic distraction.
Mhux qed nippromovi l-alkoholiżmu, ovvjament. Però ehm, u meta ehm, u meta tinfaqa ehm, ikun hemm raġuni għalfejn tinfaqa jew sempliċement ħossa hija xi ħaġa vixxerali li tajt. Eh, totalment vixxerali u nkun irrid naqbes il-limiti tal- tal-pjaċir. I mean, jien nikkunsidra li kapaċi nieħu gost kbir soċjalment mingħajr dawn il-lubrikanti soċjali. Però jkun hemm okkażjonijiet fejn inħoss l-ħtieġa bħal ma jħossu bosta u nempatizza magħhom li taqbeż il-limitu speċi. Meta l-limitu jibda id-dej eku tkun titgħaffeġ ftit. U ġifieri inti eh, Xena, jien għandi problema bil-limitu, zbir. Mm. Jow, kelli ħafna iktar u issa speċa naraf li għandi problema bil-limitu għallura noqgħod il-bot minnu. Ehm, il- eh, Għasna fiek, ċimmur iktar fuq il- kemm jħob jenfaqa Mario Vella speċa, x'naħseb Ah, minn min jinteressaħ. Pero ħamur lura għal. Pjuttost persuna bilanċjata f'dak id-dipartiment, ġifieri. Iva. Soċjalment allura jekk eh, ix-xorb ma jtikx eh, ma jenekx biex tillubrika. Dele, ma għandix bżonn dak il-lubrikant. Eżatt. Imma nifhem.
Xitik pjaċirek.
Dele, tini pjaċir kbir ix-xorb u anke la. Dele, mhux ix-xorb, xitik pjaċir Meta tmur eh, biex biex eh, naf tiltaqa' ma' nies, xi tkun qed fittex? Ehm,
l-umorizmu huwa naħseb l-iktar ħaġa li nfittex persuna u waħda mill-iktar affarijiet mhux ħankun esklusiv meta ngħidha. Speċjalment l-umorizmu kattiv nħobbu ħafna. Hmm. Għandi ehm, kien għandi wkoll, ah. Nixtieq naħseb li għandi iva. Ehm, l-umorizmu kattiv Il-ġenerożità hija xi ħaġa li napprezza ħafna, speċjalment fejn jidħol il-qsim ta' pjaċir. Jiena dejjem naf, nimmaġina għandek ħbieb li meta toħroġ joqogħdu jikkunsidraw kull solt li ħajhom fuq. Le, mak mhux ħbieb tiegħi. Eżattament, u laqqas tiegħek, jekk jista' jkun ipprova nevitahom dak it-tip ta' nies. Ehm, ġifieri, jiġu dal-personaġġi u li magħhom nista' naqbad argumenti li Jalteraw bejn bejn serjetà u l-assurd u kultant f'salt. Jiena li jiena fan kbir tal-assurd ġifieri.